سەرەتا بەناوی خی گەورە میهرەبان سلااو لە فێرخوازانی ئازیز لەوانەیەکی مایکرۆسۆفت وۆرد بێتان شا دەبمەوە دەرسی پێشوو با بڵێوانەی پێشوو باسی چیمان کرد باسی ئەم دیزینمان کرد باسی شریتی دیزینمان کرد ئەم ڕیبۆنە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگ بوو وتەرمارک و پیج کەلەر و پیج بۆردەر بوو کارتێکیمان باس کرد وە وتمان بۆ چیە و چۆن بەکاردێت ئەمڕۆ دەچینە سەر لای ئاوت وانەی ئەمڕۆمان لای ئاوت دەبێت لە لای ئاوت واتە چی لای ئاوت لای ئاوت هەندێک حاڵەتمان هەیە بۆ لاپەڕەکەمان ینی لاپەڕەکەمان چۆن چۆنی بمانەیە بۆ نمونە ئۆریەنتیشنەکە ئەگەر بگۆڕین بۆ لانسکیپ ئەبم شێوێ دەرەکەوێت دەگەر سەرکەن لانسکیپ ە بەم شێوەیە واتە پەڕەیەکی ئەی فۆڕ ئەگەر هەتبێ بە شێوەی پانی با بڵین دەربکەوێت ئەمە پۆرتریتە ئەگەر بیخینە باری با بڵین پۆرتریت پۆرتریت بەم شێوەیە لانسکی بەم شێوەیە پۆرتریت بەم شێوەیە دەرەکەوێت پۆرتریت بە شێوی لاکێشەیە تا ڕادێ و لانسکی پیش هەر لاکێشەیە بەڵام پانیەکەی زیاترە لە دوای ئەوە بەشی مارجینمان هەیە بەشی مارجین ئەمە ئەمە زۆر زۆر گرنگە تۆ ئایا ئەو تمپلیتی کاتەوە ئیشی لەسەر بکەی ئاەتەوێت چۆن چۆنی بێ ئەگەر سێرکەن ئەوەی کە ئەتوانی بنووسیت لەم چوارچەوەیە تۆ توانی بنووسیت باشە توانی لەم چوارچێوە تۆ توانی بنووسی تۆپ ئۆپۆینت پێنج لفت ئۆپۆینت پێنج بەتم و ڕایت ئۆپۆیت پێنجە بەڵام بە هەرێکێک لەمانە چەندانێکی حازری بۆ داناوین تۆ توانێمانە بەکاربهێنی بۆ نمونە ئێستا گەر من ئەمە بەکار بهێنم تێکستەکەمان زۆر زۆر هاتە ئەم لاوە تێکستەکە زۆر هاتە ئەم لاوە ئەگەر بۆ نمونە یەکی شکە لەوانە بەکاربهێنین ئەگەر سێرکەن زۆر زۆر فەرقی کرد تێکستەکەمان هاتە ئێرە کەواتە لێرە یەک لێوە یەک لێرە یەک لە خواریشەوە یەک فەرقی هەیە هەموو ئەوانە لە هەموو لایەکەوە یەک مانیاوە پێی یەک پێم وا بێ نازانم یەک سانتیما یان چییە بەو شێوەیە ئەگەر بمانەوێ خۆمان دەستکاری بکەین خۆمان شتێک هەڵبژێرین ڕۆینە سەرچی کەستم مارجین لە پیت سێتەپەوە لێرە کەستم مارجین لێرە چیمان هەیە مارجینمان هەیە تۆپەکەی توانین دەستکاریکەین بەم شێوەیە باشە ئەگەر بۆ نمونە بمانەوە بنووسین 1.73 لێرە 1.7مان دیاری کردووە یەک سی بۆ دانی هەڵین 1.7 یان بە هەمان شێوە ئەگەر سێرکەن هەندێک کۆمپیوتەر بە پۆینت نووسراوە هەندێک کۆمپیوتەر هەندێک ڤێرژنی مایکروسۆفت بە فاریزە نووسراوە ئەبێ زۆر دیقەتی ئەوە بدەن ئایاگەرم فاریزەیە تۆش بە فاریزا بینوسیتەوە ئەگەر چونکە ئەگەر فاریزە کاتێک کە فاریزە بوو ڤێرشنەکە تۆ بە پۆینت دایبنیت قبوڵی ناکە بە پێچوانەشەوە بە هەمان شێوە قبوڵی ناکات گە لێر 1.53 دابنی یان ئەمە بکەین بە 0.53 و ئەمە بکەین بە 0.73 و لێرە بە هەمان شێوە ئەمە بکەین بە 0.81 و ئەمە بکەین بە

پێم وانە ڕوونکردنەوەی زیاتری پێویست بێ هینا سەر بابەتی سایز سایز ئەگەر ئەو لاپەڕی کە تۆتەوێ ئەی فۆر بێ بۆ نمونە یان ئەی سری بێ یان ئەی فایف بێ یان ئەی سکس بێ هەرێکێک لەم سایزانەیە توانی بۆ دیاری بکەیت هەرێکیان هەتاوەکو ژمارەکەی لەگەڵ ئەیەکە زیاتر بێ ئەو فیلە بچووکترە بێتەوە کەواتە ئەیسری گەورەترە لە ئەیفۆر و ئەی فۆڕ گەورەترە لە ئەی فایڤ بەو شێوەیە ئەگەر ئەمانە هەڵبژێرین هەر یەکێک لەوانە هەرچیمان بوێت بۆ نمونە بی فایڤ بۆ نمونە هەر یەکەیان تایبەتە بە شتێکەوە و ویدز و هایتێکی خۆیی هەیە لە پاڵی خۆیان نوسراوە هەشت پۆینت پێنج زەڕبی سیانزە بۆ نمونە ئەی فۆڕ هەشت پۆینت بیست و حەوت زەڕبی یانزە پۆینت شەست و نۆیە بۆ نمونە هەر یەکێک لەوانە لە پا خۆیان نوسراوە تۆ توانی سایزی لاپەڕەکەت بگۆڕی یان ئەتوانی پیت سایزێک خۆت بۆی دابنێی ئای فۆر بێ وە ویدز و هایت ئەکەی لێرەوە دەستکاریەکەی کەم و زیاد یەکەی چۆنت دەوێ وای لێ ئەکەی ئۆکەی لە دوای ئەوە چیمان هەیە لاین نمبەر مان هەیە لاین نمبەر واتە چی لاین نمبەر بۆ نمونە ئێستا ئەمە ئەمانە لاین نمبەرێکی بۆ دانی لاین نمبەرێک بۆ نان ئەڵین ڕیستارت ئیچ پەیج یان ئیچ سێکشن بۆ نمونە ئەگەر سێرکەن ئێستا یەک دوو لێرە بە هەمان شێوە هەر لاپەڕێک یەک دوو سێ چوار پێنج شش حەوت هەشت هەتاوەکو چەنی هێتا بیست و سێ دووبارە لاپەڕی داات و لە یەکەوە دەست پێکاتەوە ئەمە تۆ توانیت وای لێ بکەیت بۆ نمونە کەنتنیوز بێ ئەو کاتە لێرە یەک دووە لێرە بێ بە سێ بە چوار بە پێنج بەم شێوەیە تۆ توانیت بزانی کە چەند لاینت هەیە لە یان با بڵین لەسەر چەند لاین ئیشت کردووە ئێستا ئەم لاپەڕە لە شەست و سێ و شەست و چوارە لاین ئیشمان کردووە لە شەست و پێنج و شەست و شەش ئیشمان کردووە شەست و حەوت و شەست و هەشت کاتە هەموو ئەو لاوانت بۆ هەڵ حساب ناکات یانی کاتێک کە تۆ ماوسەکەت یان با بڵێین کارسەرەکەت لە هەر شوێنێک لێرە کە هەشتا و هەشت ە باشە ئیتر بۆ خوارەوە یەکسەر دێتە خوارەوە ئەگەر ئینتەرێ بکەم ها هەشتا و نۆ دروست دەبێ نەوەد دروست دەبێ نەوەد و یەک دروست دەبێ ئەگەر ئەمە ئینتەرت نەکردبێ بە برێک هاتبیتە خوارەوە ڕاستەوخۆ دێت هەشتا و نۆ لە خوارەوە دەنووسی ئە بەو شێوەیە وابزانم ڕوونە بە هەمان شێوە ئەگەر بۆ هەر سێکشنێک یان بۆ هەر شتێک بۆ پەڕەگرافێک یان بۆ منە لاین نمبەر ئۆپشنەکەی ئەگەر نان ئەوە با نان بێ هیچی لەسەر نەبێ لاین نمبەرەکان هافینیشن یانی چی هافینیشن ئەگەر سێرکان ئەگەر سێرکان بابینە ئێرە بۆ نمونە شتێکە نووسین لێرە باشە تاو نابێت باشە تاو نابێت بۆ نمونە گەر بنووسین کۆمپیوتەر باشە کۆمپیوتەر بەڵام بە ئەمە هەندێکی لەمە کۆنتترۆل و زێت ئەفۆن with مان نووسیەوە کۆمپیوتەرمان لێرە زیاد کرد ئەگەر سێرکەن ئەگەر هایفینیشن دابنێم ئەسەر نەنا ئەگەر ئۆتۆماتیک بێ ئەگەر ئۆتۆماتیک بێ ئەگەر بۆ نمونە ئێستا ئەو کۆمپۆنێنتە بۆی زیاد بوو ئەو کۆمپۆنێنتە بۆی زیاد بوو کۆن کۆمپۆنێنتس COMPO سلاشێکی بۆ دانرێ ئەمە لە ئینا زۆر زۆر بەکاردێ ئەم هایفینیشنە مانای چییە کاتێک ئەمە ئەم با بڵین ئەم پەڕەگرافی کە هەمانە ئەم پەڕەگرافە ئەگەر ئۆتۆماتیک بێ ئەگەر ئۆتۆماتیک بێ بەو شێوەیە نەبێ یان با بڵێین نان بێ عەفوەن سپەیسی لێرە زۆر زۆرە ئەگەر سێرکەنە ها چەند سپەیس سپەیسەکان لێرە زۆر زۆرە بەس ئەویەت سپەیسەکان ڕێکەخاتەوە لە هەر هەموویا وەکو یەک سپەیسی هاتێ بەڵام ئەگەر پێویستی کرد ئەگەر پێویستی کرد وشەیەک هێشتا تاو نەبوو بوو ئەو شێ تاو نەبوو بوو داشێکی بۆ دانێ و لە خوارەوە مانای وایە ئەو شە تاو نەبووە ئەوەی خوارەوەش سەر بەچیە سەر بە موشەیە بەم شێوەیە ئەمە بە مانای هایەفینەیشن یەت یان مانوەڵی خۆت ئەتەوێت دەستکاری بکەی خۆ شتێک چاک بکەی ئەتوانی ئەوە دەستکاری بکەی یان ئۆپشنەکانی چۆنت ئەوێ دەستکاریەکەی هەر شتێکت بێ گرنگەوێ کاتێک ئەمەت کرد بە ئۆتۆماتیک بەو شێوەیە سپیسەکان هەمووی وەکو یەک یەکسانە بێت و ئەگەر پێویستی کرد بەم شێوەیە داشێکی بۆ دانێت دێتە خوارەوە. لێرە ئێستا such as وشە بە مانای وشە تەواو بووە هیچ with تەواو بۆ هیچ کێشەیەکی نیە هاتووەتە خوارەوە بەڵام لێرە ئەم کۆمپۆننت سەمان پێویستمان بەوە بوو کەواتە ئەمە ئەمە پێوترێ ئەم هایفینیشن بە تایبەتی بۆ ڕۆژنامە یان بۆ کتێب بۆ جۆرەشتانە شتێکی زۆر زۆر باشە سفادێکی زۆری لێکرێ وە پێم وابێت زۆربەتان لە لە کتێب یان لە هەر یەکێک لەوانە بینیوتانە لە هەرێکیکیان لەوانە بینیوتانە شتێکی لەم بابەتتان بینێ لە ڕۆژنامە بوو بێ یان لە کتێب بوو بێ بینیوتانە شتێکی وا دروست بووە ئیندنت ئەمە بۆ پەڕەگرافە ئەگەر بتەوێ ئەم پەڕەگرافە ئەها ئەگەر سەریکەن ئەمە بە شێوەی لێفت دێتە ناوە ئەگە بتەوێت بە شێوەی ڕایت بیبیتە دەرەوە لێرە سپیس لێرەوە زیاد دەبێت بەم شێوەیە ئەگەر هەرچۆنت بێت بیفۆڕ یان ئافتەر تێ بە لەسەرەوە لەسەرەوە کەم و زیادی پێ بکەیت ئستەما بەم شێوەیە ئەگەر سریکەن ئستەما ئۆتۆیە بە هەما شێوە گەر ئافتر یان کەم و زیادی پێ بکەی ئێستا دەر ناکەوێت لە ئافترە لەبەری کە ئێمە ئەو ئەوەی کە هەمانە نەگەشتۆتە خوارەوە تاوکو دەرکەوێت دوای ئەوە چیمان هەیە ئەگەر یەکێک لەمانە سەلێکت بکەین پۆزیشن دەرەکەوێت پۆزیشن دەرەکەوێت پۆزیشن بۆ ئەمەیە وتمان گەل لەسەرەوە بێ لە خوارەوە بێ لە ناوەڕاست بێ لە هەر شتێک لەم بابەتانە بێ تۆ توانیت ئیشی لەسەر بکەی ئەگەر سێرکەن بۆ نمونە گەر لێرە دایبنێم ڕەسمەکە لێرەیە وە تێکستەکەش ئەکەوێتە پاڵیەوە توانیت بۆ هەندێ حاڵەت ئیسفادە لەمانە بکەیت بەم شێوەیە ڕەسمەکە لە پاڵیایەتی و تێکستەکەمان بەم شێوەیە ڕاپ تێکستەکە وتمان لەگەر تێکستەکەت کوێتە سەریەوە یان کوێتە خوارەوە کوێتە ژێری ئەوە هەر شتێک لەو بابەتانە و ئەگەر بتەوێت سێنت برینگ تو فۆروارد و سێنت و باکوارد و ئەمانە بۆ دوو شەیب یان سێ شەیب بەیەکەوە بتەوێت شەیپێکی بۆ دابنیت ئەتوانیت بۆی دابنیت ئەگەر تاقی بکەینەوە لێرە ئینسرت شەی پێکێنین بۆ نمونە شەی پێک لێرە دانێم و شەی پێکی کەش هەر دووبارە ئەهێنمەوە یان ئەمە بهێنین گەر سێرکەن ئەمە دووبارەیەکەینەوە لە بەشی لای ئاوت ئەمە برینگ تو فۆڕوارد بۆ نمونە کوێتە سنت و باک ئەوە بردمان بۆ باک بە ماشیە برینگ تو فرۆنت

وا گروپمان هەیە وتمان ئەمە ئەگە کلیک یەکەمی لەسەرکەی دومیش کلیکی لەسەر بکەین ئەمە بکەین بە گروپێک ئەوە بوو بە گروپێک ئەگەر ڕۆتێتی بکەین توانی ڕۆتێتی بکەیت بۆ شوێی کە هەتەوێت بە دڵی خۆت توانی ڕۆتێتی بکەیت ئەمە پارتی لای ئاوت با بڵین لای ئاوت هەموویمان خوێن تاوا بوو و ئاسانم لێرە بوەستین باش بێت تاوانێکی کە بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ